Bir mal öldüreninde, gurbanlykda, He, geçen dädemden ýa pygamber aleýhissalamdan hem niýet etsem bolarmy? He, ýedi nepere çenli bolýar. He, özüm hem bir gelnim bar, oglum bar, bilähire, zenanam bar, üç nefer, galan ýene dört nefereçe bar. Näme bihut gidenden, ola-da sogap alsyn, o bolar. Pygamber Aleyhisselamdan niýet et, dädeňden niýet et, emmeňden niýet et, etinde istifada edip bilersiň. Türkmeniň alhamdulillah eti külden sadaka bolýar, ol başga bir neme edilen zady ýok. Bir dişi bolmadyk goýuny semiz bolsa öldürseň näjere? Hon dek biziň kitaplarymyzdan aýdýa in ta'at alif jaza we illa fala. Bäzi kitaplarda gelýä ot otlar ýany dişi bolmasa bolmaz diýä. Ýöne başga mugteber kitaplarda gelýä hawa dişi bolmasa-da ot otla bilýän bolsa dişi bolmanam ot otla bilýäni bar. Onda bolar. Ýöne dişi bolman suratynda zyr ýerden ot alybilmeýän bolsa o bolmaz. Bir adam özi damdar, goýunly, zatly, ýene-de özi ülä goşulýar, mala goşulýar, mal öldürýär, bu näjere? Bu-da bolar. Ýöne iň gowusy goýun öldürseň, sogaby käniräk. Hawa, ondan soň ol ülä goşulsaň, ikilenji mer, ýöne wäjip boýnuňdan aýrylýar, munuňam öz hetdinde sogaby bolar. Birisi-de aýytdan öňinçä çalmak ýa aýytdan soň çalmak, ol bu bir sual ýeke Pygamber Aleyhissalamyň özünden soralypdyr muny. Pygamber Aleyhissalamyň öz diri wagty aýyt namazdan öňinçä bir nefer gurbanlygyny çalyp gelipdir. Pygamber Aleyhissalatu wessalam, O ýöne indi et bolar diýipdir, o Hudaýa ýakynlyk bolmaz. Hudaý ýaňy aýdyşymyz ýaly Hudaýtagalaň Diýen ýerinden gitmeli bu. Ne bir gadam öýle, ne bir sagat öýle, ne bir sagat böýle. Ne bir gadam öýle, ne bir. Şu diýen ýerinden gitseň, he, howa peýmaň ýoly ýano. Sähel üýtgetdiň, başga ýere äkidýär seni. Pygamber, aýt namaz okyma bilen şähet. Okymazdan öňi bir sagat tapawuty bolsun, ondan öňinçä dogry däl diýip, Pygamberem ondan öňinçä Pygamber aleyhisselam aýdypdyr. Pygamber aleyhisselam Hudaý Tagaladan aýdy. Kuranyň öz içinde-de Sure Inna Ataýnany okaňyzda bellidir. Fasalli, salli diýen salat namaz oky Rabbike Fasalli li Rabbike Hudaýyňa awwel aýt namazy oky wenhar Gurbanlygyňy öldür diýipdir. Ýagny gerçi waw tertip içinde ulamalar bilýär. Ýöne Hudaý Tagala äwwel aýt namazy getiripdir, yzyndan öldürmäni getiripdir diýede. Hudaýyň äwwel aýt namazy getirendigi bir hikmetden haly däl. Onuň üçin ony dagyk etmeli, başga-başga bir gürrüňle kelläňi zaýalap ýörmeli däl. Asyl tamam şi. Eger kitaby aktarsaň hemme kitaplarda şi, başga hiç gürrüň ýok. Başga-başga bir amyýana gürrüňle bar, aý Pylan jüri mezhebe göra oky ýok, pylan jüri, ýok, aslen hiç gürrüň ýok başga. Başga aslen gürrüň ýok. Fakat aýt namazy okulan ýerlerde aýtdan soň çalmaly. Eger beter öň çalasyň gelse başga oba äkit-de çal. Aýt okulmaýan ýere ülä goşulsaň sen ol obadakyly goý çalsa çalsyn müşgili ýok seň. Çalnan ýeri mugteber. Çalan adamyň duran ýeri mugteber däl eziz musulman doganlar. Ýene-de bir soal. Erti Araby tutmak Arabystanyň Aýdy gurbany bilen jur gelýä bolarmy diýipdir. Ýok, gurbanlygyň meselesinde her eklim özi, onuň üçin kitaplarda aýdýa, dünýäň ýüzünde dokuz gün, on gün gurbanlyk bolar diýä. Ol Arazanky daky gürrüň ýok bunda. Bunda erti inşallah Arafa güni, erti hetmen tutaýlyň Arazany, bir ýyl öňüne, bir ýyl yzyna, iki ýyl Gaty imtiýaz ha. Her ilde birje gelýär bi. Sahyh Muslim diýen kitap biziň ähli sünnetiň mugteberterin kitabynyň ikileýinjisi. Sahyh Buhary, Sahyh Muslim. Şonda hadysy gelýär. Ýene-de birisi Aýt Aýt güni araga tutup, onsoň gurbanlygyň eti bilen agzyňy açmalydy. Her ilde-de sowal bar. Ýok, ejire ýok. Araga diýen tamam ertir daň atandan gün batynça araga. Er salalykda turup birun, soň gurbanlygyň eti bilen agzyň açmaly diýlen gürrüň ýok. Muny ters düşünilýär-de. Fakt kitapda diýýär, Ebu Hanifäň kitaplarynda aýdýar, Gurbanlyk çalynçaň zat iýmeseň gowy, aýt namaz okynçaň, aýt namaz okynçaň zat iýmeseň gowy, mustahap, sogaby bar. Ýagny şu birun, Äý, öňňe çaý alyp däni çaý içibermeli däl. Sogap aljak bolsaň. Soň aýt namazyňy oky, onsoň gelip däni bir zat iýseň sogaply. Eden adama-da günäsi ýok-a onuň. Indi ezapa sogap aljak bolsaň, gürrüňi. Bu ýerde bir dykgat etmeli mesele eziz musulman doganlar, türkmeniň arasynda bir zat aýdýarlar. Aý bir mala ülä zady goşulyň eti kän bolýar diýýär. Ýa biziňem gelen-gidenimiz kän bolýarsa, eti kän bolsun. Ýa muny aýtmaň. Kitaplarda aýdýar, her kim et niýet edip, muridillahym diýýär-de, ulamalar gowy bilýär. Et niýet edip öldürse gurbanlyk bolmaz, niýeti et-de. Ýaňy aýtdyk-da, Hudaý diýip niýet etmeli. O bedende çykan amellerden etjek bolsaň, ol Hudaý diýip niýet etmeli. Hudaý diýmeli, ýaňky Kitaplarda gelýär, bir ulama biriniň öýüne gidende, Bir öýüň bir gapdalynda bir deşik bar diýede, Bu deşigi näme goýduň diýip aýdypdyr-da, o diýipdir, Bir ýagtylyk zat düşsün diýdim, gün dagy düşsün. Aý, ozal bir büjre penjara. Gün düşsün diýmesene, azanyň sesi gelsin diýip goýdum diý, günem özi düşer diýipdir-dä. Azanyň sesi gelsin, ertirime zadymy gowturaýyn diýip goýdum, ýöne günem düşer, şondan. Azan girýär diýip gün girmän durmaz. Hudaý diýde niýet et, öldür, etini-de biri-we terk gitmez, eti-de saňa galar. Onuň üçin Pygamber aleýhissalam, Azzimu zahaýakum fe inneha alas-sirati mataýakum, Gurbanlyk jaýlylaryňyzy beýik ediň, syrat köprüniň üstünde aýagulagyňyzdyr. Diýipdir-de, Pygamber aleýhyssalam şeý diýipdir diýip, guly çalýakdy. Onsoň eti-de kän bolar, ondan kän bolsa. Ol ýöne asly metneleriň bolmasyn. Birisi-de ýedi nefer bolup şerik bolaňyzda, imanynda şekli adam, heý bir adam-da bolýar. Pygambere-de urşup ýör, Hudaýa-da asy, Kurana-da, ulamalary-da dil ýetirip ýör. Biçire adam-da bikadar imkan. Ýedi üleňizde şerik bolmasyn, musulman bolsun, hemmesi Hudaýa ýakynlaýyn diýip bolsun. Öjra adamlaň aglap niýeti et bolýa. O Hudaý, pygambar o zatlar, öjra adamlar beter endek jamada. Eger öjra adam bilen şerik bolsaňyzam bilahara kelimäňizi gaýtaryňça öldürmezden öň içä oda bir gowja musulman bolsun hulasa goşulan wagty. Birside kän soralýan zat eziz musulman doganlar bir mala Ýedi nefer üçi şerik bolup bolýar. Bäş nefer bolup hem şerik bolsaň bolýarmy? Dört bolup hem bolýarmy? Iki bolup hem şerik bolsaň bolýar. Heý, şuny kän soraýarlar. Näçe gündür, günde şu bäş-on nebere soraýar. Şunuň külli zadyny biljek bolsaň, bir mal ýedi nefere çe dogry. Her öldüren adamyň sähmi ýediden birden az bolmasa bolar. Ýedi nefer bolup öldürseňem bolýar, alty nefer bolubam öldürseň bolýar. Alty nefer bolýar, üç nefer bir tarapy, üç nefer bir tarapy. Bäş nefer bolubam öldürseň bolýar. Üç nefer bir tarapy, iki nefer bir tarapy. Dört neferem bolsaň bolýar, her tarapy iki nefer. Iki neferem bolsaň bolýar. Her tarapy bir nefer, üç neferem bolsaň bolýar, bir tarapy iki nefer, bir tarapy bir nefer. Ýöne dogry ortasyndan deň bölen suratyňda her tarapy üç nefer bolup bilýär. Üç neferden kän bolup bilmeýär. Çünki her tarapy üç sähem ýarym-da. Üç sähem ýarym bolsa üç neferiň kä tekmegi bolýar. O ýarym sähem ýediden birden az-da. Ýetmiş kilo bolsa, o bir tarapy otuz bäş kilo ahyryny. Ol her adama hetda gal on kilo ýetmeli bolsa oňa bäş kilo ýetýä. Şu meselesi dogry däl fakat. Başga hillilary onuň dogry. Hudaý tebarek we taala din dünýäňizi abat etsin. Çaljak gurbanlyklaryňyzy öz dergasynda Hudaý taala kabul etsin. Imany kamyl emeli salyh ahlaky pak bolsun. Wessalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.